א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער פֿיר און דרײַסיק מיט ר' יוסף זאב בראווער וואס איז שוין יעצט אין אמעריקא בשעת דער עולם הערט עס. די דיש גייט ארויף גיין יעצט אין אמעריקע יא עס איז געווארן ריקארדעד פארדעם. יא דער בעל שם טוב זאגט דאך אז א מענטש איז דארטן ווי זיין מחשבה איז, ווי איז דיין מחשבה יעצט? די מחשבה יעצט איז צו טון די רצון השם וואס די אייבערשטער וויל יעצט.

איך בין איך בין נכלל אין גאנץ כלל ישראל. ערלעדיגט.
אקעי.
סאו דא א אינטערעסאנטע שאלה. איך מאך מאך לאמיך אנפאנגען פון פון פון צום סוף און ארבעטן אויף צוריקצוועגס. ס'איז דא א בחינה ווען א מענטש ליינט עפעס א שרעקעדיגע זאך אדער א זאך וואס צושאקלט אדער וואס האלט געשפאנט זיך צו טון, יא דער שווארצער דאס האט געזען דער שטן גייט פון די אנדערע זייט פון אריין די קארנער און און זיך די כ'ווייס דאס די האר פון קאפ האט זיך אויפגעשטעלט און פארשטייוועט געווארן א קאלטע שווייס האט אים איז איז דא אזא בחינה, איז אזא געוויסע עקספיריענס וואס געט פארן מענטש, און די שואל פרעגט אויף ווי וועלט זאל מען גיין מיט דעם, טייטש אויף וויפיל איז עס יא גוט, און אויף וויפיל איז עס נישט גוט, יענער שמועסט מער אויס, די שואל שמועסט מער אויס די חלק פארוואס נישט, פארוואס נישט? פארוואס זאל מען גיין אויפברענגען געפילן וואס דערשרעקן, וואס מאכן טרויעריג, סעד, און פארוואס ס'איז גוט אזוי, פארוואס זאל איך מיך אריינטראגן אין אזא מצב, יענער שמועסט ווייניגער אויס די צד פארוואס יא, איז ר' איך מעג מיך נעמען די רעכט אויסצושמועסן אליינס די צד פון די צד פון וואס יא איז ווייל ס'העלפט אפשר דעוועלאפן די פילינגס סאיז אז יעדע מענטש דארף קענען האבן אלע פילינגס א מענטש קען קען עקספיריענסן די פול רעינדזש פון די יומען עמאושענס נאר ס'דארף זיין מוח שליט על הלב נוצן אלעס ריכטיג אין די ריכטיגע מאס און ווי ס'קומט אריין סאיז א מענטש דארף האבן די יכולת צו פילן טרויעריג דארף האבן די יכולת צו פילן פרייליך סימפאטיע פארלוירן.

און דעמאלטס איז די עצה טאקע צו עקספאוזן זייער שטארק צו צו די פילינגס, ווי האט מיר געזאגט מיין סופערווייזער פאריגע וואך וואס האט מיר אויסגעשמועסט אפאר אזעלכע קעיסעס, האט ער מיר געזאגט אז אסאך מאל פאר אזעלכע מענטשן גיבט ער צו ליינען דעם נפשי פון דעקל ביז דעקל, אדער ער שיקט זיי אויסהערן אזעלכע פראגראמס אזוי ווי די פראגראם וואס אונז האבן דא צווישן אונז אדער אנדערע, לאמיר אנפאנגען רעדן פון עמאושענס ווערן עקספאוזט, איך האב צוגעלייגט הערן. איך האלט זיך דא די מצוה טאנץ מיט די כיפות מיט די קומזיצן די אלע זאכן וואס זענען שטארקע געפילן אדער איך ווייס אלבום'ס וואס זענען ארויסגעקומען וואס רעדן פון געפילן צו מאטי אילוביטש אדער יעקב ברוין די אלע וואס וואס זענען זייער זייער גוט אין אין אין אין זינגען עמאושענס און אראפ לייגן עמאושענס רעדן עמאושענעל סאו דאס איז אייביג די צד אויף יא זיך אויסצולערנען גוט. צו קענען געבן, ווייל יעדער איינער קען צוקומען צו דעם, כמעט, רוב מענטשן קענען צוקומען, און אסאך מאל איז דא סיבות פארוואס יענער האט נישט דעוועלאפט, אן אריינגיין אין דעם, איז דאס איז די צייט, אן אריינגיין אין וואס די סיבות קענען זיין, אבער דאס איז די צייט פארוואס א מענטש זאל יא זיך עקספאוזן צו געפילישע זאכן, דראמא אדער אדער ווי זיסטו פריער אראפגעלייגט און פלוצלינג איז געקומען יא די אלע מינע איך ווייס שרעקעדיגע פלעיס אדער מעשות ריקארדעד זאכן אלבום'ס און בוקס און אלע מינע זאכן דאס איז די מעלה דערפון יעצט אויף וויפיל ס'איז נישט שייך צו זאגן ווייל יעדער איינער דארף זיך קענען אליין אויב רעדט מען פון א קינד אדער פון א טינעידזשער פון.

א מהלך פארן רבין ווייס איך מיין אזוי און אזוי איז די דאס איז דאס איז יא ריכטיג און דאס איז נישט ריכטיג און בכלל די נושא פון עקספאוזשער איז א שטארקע טערעפי וואס מען נוצט אסאך מאל ספעשעלי ביי ocd וואס דארטן איז געווארן דעוועלאפט א מורא'דיגע פחד אין אין די מח וואס לאט נישט וואס לאט דיך נישט טון געוויסע זאכן. סטעטש אז ס'איז דא עפעס אין עקספאוזשער וואס העלפט דיך ארויס צו דעוועלאפן אזוי ווי דו האסט פריער געזאגט צו קענען עקספיריענסן די פול רעינדזש פון די יומען עמאושענס. עט די סעים טיים דארף מען אויך זיין זייער קעירפול און וואטשן סיי סיי ווייל צו פיל דערפון און די נישט ריכטיגע מאס און די נישט ריכטיגע צייט און די נישט ריכטיגע דאוז קען זיין שלעכט און און פארשטייט זיך אידן זענען על פי תורה און מ'דארף טון די אלע זאכן לויט די לויט וואס אויסגעהאלטן על פי תורה על פי השקפה כאילו און דאס און דאס אליין איז אויכעט זייער אינדיוויזשעל פאר יעדעם. אה. סאו אין די אונטערשטע שורה עס איז דא עפעס גוט אין דעם און אויף ווי די די ריכטיגע באלאנס איז ווענדט זיך יעדן איינעם אין זיך אליין ער זאל זען וואס עס טוט פאר אים. אקעי פיין, סאו נעקסטע שאלה, ווי האסט געזאגט די שאלה איז זייער קורץ, כ'ווייס נישט ווי לאנג די תשובה וועט זיין, וואס מיינט סאושעל סקילס? סאו איך איבער אין טייטש ווי אסאך זאכן זאל איך זאגן? מעג איך? יא וואדע. איך זאג איבער טייטש און דו זאלסט נאכדעם זאגן אלס פראפעשענעל ווי און וואס מען טוט מיט דעם ווייטער. סאו איבער אין טייטש סאשעל סקילס מיין איך איז די זיך אויסקומען מיט פארשטיין, אויסקומען, רעדן, אינטערעקטן, קאמיוניקעיט מיט אנדערע מענטשן וויאזוי איך בין. דאס טייטש ווען, לאמיר אנכאפן עקסטרעמע משלים, אז ווען יענער קומט פארציילן א גוטע בשירה איז נישט אין פלאץ זיך צו נעמען וויינען. ווען יענער פארציילט א שווערע בשירה. הייבט מען זיך אן רייסן פאר געלעכטער, טאמער יא איז עפעס אויף מיט זיין סאושעל סקילס, אסאך מאל איז אינדיקעישן עפעס טיפער איז נישט בסדר, ווען יענער זאגט עפעס, אויסהערן יענעם, נישט קלאצן אויפן דאך בשעת יענער רעדט מיט א פעשן, ער פארציילט עפעס מיט א קאך מיט א התלהבות, נישט קלאצן גלייכגילטיג אויפן דאך, איך זאג עקסטרעמע משלים, אבער נאך מסתמא קען מען עס אריינגיין טיפער און ווייטער. סא יא, איך בין זיך מסכים קודם מיט מיינע טייטשן. אמת. פאר איינער וואס פרעגט וואס איז סאושעל סקילס בכלל האסטו אים געענטפערט זייער זייער זייער צום פוינט, זייער עס גייט אים צוברענגען צו קענען כאפן וואס די סוגיא איז. אבער ער האט עס געפרעגט פון דיר בתור עז פראפעשענעל. אקעי, לאמיר זעהן וואס איך קען אים סאושעל סקילס. יעצט מיין איך קודם כל אלעס וואס דו האסט געזאגט, און ס'גייט אריין אין די, אין די קעטעגארי גייט אריין אלע מיני סקילס וואס מענטשן דארפן האבן צו דיעלן מיט אנדערע מענטשן, צו אינטערעקטן מיט אנדערע מענטשן, צו פארשטיין וואס איז יא אפראפריעט וואס איז נישט אפראפריעט, וואס איז מיין פלאץ קעגן אנדערע מענטשן, למשל די גאנצע סוגיא פון סאושעל ענעקזייעטי גייט אריין דארט. און פון די אנדערע זייט סאושעל סקילס, מיין פלאץ אין סאסייעטי, לאמיר גיין אזוי, סקילס פון מיין פלאץ אין סאסייעטי און ווי אזוי צו ענגעידזשן מיט מענטשן פון סאסייעטי, כפשוטו, איך מיין אז דאס איז די פשוטע תירוץ דערפון.
פארוואס נוצט אזא זאך אזוי ווי מיין פלאץ אין סאסייעטי, ווי למשל נישט רעדן מיט מיינס גלייכן כאילו איך רעד דא מיטן, כ'ווייס נישט אויב ס'איז א גרויסע חשובע רבי, אדער להבדל ער פארט פאר דלות מיטן מער, און אויך נישט רעדן צו אים אראפ כאילו איך בין די איך שטיי דא ביים שפיץ פון א בנין און די איבריגער און רעדט איינער וואס איז מיינס גלייכן בערך, מיין גאט מענטש איז דארטן ערגעץ אונטן. אקעי. וואס למשל דער מענטש וואס ליידט אויף סאושל ענעקזייעטי קען פילן די לעוועל פון פחד וואס די רעגולער מענטש פילט ווען ער טרעפט א מעיאר, גאווערנער אדער סענעטער, פרעזידענט, ווען ער דארף פלעין פרעגן אדער טרעפן א פשוטע מענטש וואס איז אין די זעלבע לעוול ווי אים אדער ווייניגער, און אזוי ממש אזוי, דו האסט עס זייער זייער גוט ארויסגעברענגט, איך בין, איך גיי דיך אנפאנגען שיקן אזעלכע שאלות. אקעי, פיין. סאו דאס איז סאושעל סקילס אין איין ווארט, א קורצע שאלה מיט א קורצע תשובה. אקעי, סאו קען מען גיין ווייטער? לכאורה. און ווייטער רבי יוסף זאב איז דא אזא שאלה כ ק דער שואל דערציילט אזא געשיכטע, ער איז געווען א יונגל אין חדר, זיין טאטע האט געהאט א סארט דזשאב אז ער זאגט נישט וואס אבער זיין טאטע האט געדארפט אראפקומען אין אפיסעס, מען האט אים געדארפט נוצן אין אפיסעס, און ס'איז אויסגעקומען אז זיין טאטע פלעגט אויכעט אראפקומען אין די חדר ווי ער האט געלערנט, איז ווען זיין טאטע איז אראפגעקומען און ס'איז שוין געווען סוף טאג פשטות, יא, האט עס זיין טאטע שוין אהיימגענומען מיט זיך. אזוי איז ער נישט אהיימגעגאנגען מיט די באס, און ווען ער האט דארטן געווען האט עס, עס איז געווען א מורא'דיגע גוטע פילינג פאר אים, און איך מיין ער נוצט די ווארט אז עס איז געווען אזוי ווי א אינזל, א אינזל ווי אינמיטן א, אינמיטן א שטורעם, א אינזל מיינט אז עס איז אינמיטן א ים, דאס אז זיין טאטע נעמט אים אהיים, און ער דארף נישט גיין מיט די באס. אקעי, עס איז נאך א נקודה פאר ער קומט צו צו די לגופו של השאלה, אז ער האט נישט געהאט קיין פראבלעמען אין חדר, נישט מער ווי נארמאל, ער האט זיך גוט געפונען אין חדר, אלעס איז געווען אקעי, און ער וויל נאר וויסן, דאס איז די שאלה, צו ס'איז אקעי, די פילינג וואס ער האט דעמאלטס געהאט אלס קינד, דאס אז ער ווערט ממש ווי געראטעוועט מיט דעם וואס זיין טאטע נעמט אים אהיים, צו ס'איז נארמאל, אדער עפעס א אינדיקעישאן אז עפעס איז ראנג דא, למאי נפקא מינה? טאמער איז עפעס ראנג, וויל ער וויסן ווייטער פאר זיינע קינדער, וואס צו טון אנדערש, וואס בעסער צו טון, וואס נישט צו טון, און אויב יא, סאו איז עפעס ראנג, אדער ס'איז פערפעקטלי אקעי, אדער עפעס אינדערצווישן. איך גיי טשוזן אז ס'איז גארנישט ראנג, ס'איז פערפעקטלי אקעי. אקעי. ס'איז זייער זייער נארמאל און פארקערט אין א געוויסע זין וועל איך טשוזן צו קוקן אז ס'איז זייער העלטי צו פילן אז ווען דו ביסט אגאנצן טאג כאילו אין די חדר וואס פאר רוב קינדער איז עס א זאך וואס פאדערט אסאך סיי קאגנעטיוולי און סיי סאושעלי מ'דארף לערנען אסאך מ'דארף זיך צושטעלן ס'איז דא א סיסטעם און יעצט קלינגט די בעל און יעצט גייט מען עסן און דעטס איט עסן וואס איז דא. און ס'איז גאנץ געשמאק, ס'איז באמת א אינזל, ווען דיין טאטע גייט א קום אריין אין די חדר, איז באמת א אינזל, איי טינק איטס ביוטיפול, ס'איז זייער זייער גוט, ס'ווייזט אז דו ביסט העלטי, גוט, געשמאק אטעטשט צו דיין טאטע, איי טינק דער איז נאו פראבלעם אין דיס קוועשן, פארקערט, דו זאלסט טון די זעלבע זאך מיט דיינע קינדער, און זיי זאלן אויך פילן ביי דיך אין א אינזל, און ס'איז נישט קיין פראבלעם, ביסט נישט געווען, כ'מיין אינמיטן א געשמאקע ביעטש ווי מ'האלט אינמיטן שווימען קען אויך זיין א אינזל, ס'מיינט נישט אז אלעס ארום דעם אינזל זענען שאקס. דער חדר איז געווען געשמאקע קינדער, געשמאקע מלמדים, כעזר האסט אפילו ליב געהאט די גמרא, די חומש, און אפשר אפילו די עסן און די און די ענגליש קלעסעס און די חברים און אלע זאכן, כעזר האסט אלעס ליב געהאט, אבער דיין עם כל זה קעגן די געשמאקייט פון די חדר און דיין טאטע נאך בעסער, wow! לייק דיין טאטע האט געטון א עכטן גוטן דזשאב. Wow wow wow. דאס איז די וועג וואס איך וואלט געטשוזט צו קוקן אויף דעם פסוק, קען זיין אז אז איך וואלט עס ווען געדארפט אנקוקן אנדערש אדער אנדערע זאכן זענען אמת, מיינע טוישן זאגט מיך אז דאס איז די רייט ענסער פאר די קוועשן. און ס'סאונד זייער זייער רייט. יא? ביסט מסכים? יא. הערט זיך זייער זייער גוט. הערט זיך גוט. יוסף זאב, נאך א שאלה, די שאלה איז פון א בחור וואס קומט זיך גוט אויס מיט חברים, ס'פעלט אים גארנישט, ס'איז מסודר מיט דעם, ער וויל אבער וויסן וויאזוי ער קען זיך אויסקומען מיט א צווייטן בחור וואס האט יא שוועריקייטן סאושעלי, ס'הייסט יענער איז יא מער פארמאכט, קומט זיך נישט אזוי גוט אויס מיט אנדערע, קומט זיך נישט אזוי גוט אויס מיט אנדערע מיינט עס מסתמא אז ער איז נישט אזוי עקסעסיבל, שווערער צו האבן מיט אים א געהעריגע שמועס, וואס ער קען טון זיך אויסצוקומען מיט אזא און מיט אזא מענטש אויך, און דאס איז וואס קען ער איך וויל טון? פארשטיין פון דעם צוויי שאלות, קודם כל צו מען קען עפעס טון און וואס מען קען טון. אה, אקעי.
סאו אויב מען קען עפעס טון, יא אוודאי. וואס מען קען טון? יעצט איך מיין אז ס'ווענדט זיך אייביג אין די לעוול פון, מינינג, אויב איז, אויב ביידע, סיי די בחור וואס האט די פראבלעם מיט די סאושעל סקילס און סיי די וואס פרעגט די שאלה האט אויך אביסל א פראבלעם מיט סאושעל סקילס, גייט זיין שווערער, גייט זיין א פראבלעם ווי אזוי גייען זיך אויסקומען. דאפלט ארבעט. יא, דאפלט ארבעט און אין אסאך נאטשעס אפילו אימפאסיבל טו א סערטען לעוועל. ס'ווענדט זיך, אין אנדערע ווערטער, ס'ווענדט זיך אין דיין לעוועל פון וויפיל סאושעל סקילס דו האסט, ווי בעסער דו ביסט דעוועלאפט אין דיינע סאושעל סקילס אלס גרינגער און בעסער גייט דיך זיין צו דיעלן מיט יענעם. אקעי סאו לאמיר זאגן אז דער בחור דער שואל איז איז אינגאנצן גוט מסודר דעוועלאפט מיט זיינע סאשעל סקילס, וואס קען ער טוהן צו האבן א קאנטעקט א קשר מיט יענעם בחור וואס האט יא שוועריקייטן? זיין נייס צו אים, אקעי. פרובירן יא פארשטיין עריעס ווי יענער קען זיך נישט אזוי גוט ארויסברענגען.

צו וואס יענער וויל, וואס זיין כוונה איז דא, כ'בין נישט אינטערעסירט וואס איז זיין ציל, וויל ער וויל יענעם העלפן, איך רעד פונעם שואל, ער וויל העלפן יענעם, אדער ס'איז אים אינטערעסאנט, ס'דא מענטשן וואס האבן ליב צו האבן א קשר מיט וואס מער מענטשן, ווייל יעדער מענטש איז יוניק, יעדער מענטש ברענגט עפעס צום טיש וואס דער צווייטער נישט, און ער וויל הערן וואס טוט זיך דארטן, וואסערע אוצר באהאלט זיך אין אים, אין דעם, אין די פארמאכטע קעסטל דארטן. יא, אדער איז דא אנדערע ריזענס וואס פארוואס ער וואלט ווען געוואלט זיין נאנט מיט יענעם, פאר זיך דא. יא, אינטערעסן פון מענטשן קענען זיין אן קיין אן קיין גבול, וואסערע ליסט מענטשן קענען אלץ וועלן האבן פון די קשר אדער יענע קשר. וואלט איך וואלט מיך געפרעגט די שאלה ווען איך בין ער, וואס וויל וואס וויל איך אקאמפלישן, וואס וואס וואס מאוטיוועט מיך, איך מיין ס'פשוט ס'מאכט גרינגער, ס'וועט מאכן גרינגער צו. קודם כל וויל איך עפעס פאר מיך, אדער וויל איך עפעס פאר יענעם? דאס איז מיין איך די באטאם ליין וואס דו טרייסט ארויס צו ברענגען. איינס, וואס איז און דיין אויך ציל?
אז טאמער וויל ער אים העלפן, איז מוז ער נישט דווקא מ א יענער מוז רעדן, מוז יענער דווקא נישט דווקא רעדן, ער קען מאכן א קעש מיט אים אויף עפעס אן אופן וואס וועט יענעם מאכן פילן גוט און ס'מוז נישט דווקא זיין א שמועס. ממש לא אזוי.
יודע. יא, ממש אזוי. און דאס איז די שוועריקייט פון אזעלכע מיני שאלות אויף אזא ליין. ספעשעלי אין צומער געהאט האסטו איך זעה ביסט דורך געגאנגען די וואויסמעילס איז געווען שאלות וואס האט אויסגעזען ווי ס'איז באמת גוטע שאלות נאר וויבאלד ס'איז געווארן אריינגעלאזט זייער אומקלאר נישט גוט פארשטיין און הערשט האבן מיר שוין געטון צופעליג סתם געגעבן א פיק קומט דאך אסאך שאלות בלי עין הרע אסף זאב און געבן א מיש דא און א מיש דארטן און פון די איז אויך געווען אפאר וואס קודם ס'איז געווען איינס זיכער וואס ס'איז געווען פשוט נישט שטארק אומקלאר נישט געקענט געהעריג הערן די ווערטער, און אנדערע זענען געווען זייער זייער דזשענערלייזד, ס'איז געווען שווער ארויסצוקריכן וואס, וואס, סאו וואס איז די שאלה יעצט? יא, ס'דארף זיך געווען שאלות זענען נאך געווען נאך סאך ערגער ווי דעם, און אפילו דאס אליין איז אויכעט זייער שווער, סאו איך וואלט געוואלט בעטן פון די צוהערער, ווער ס'שיקט אריין שאלות, און אונז האבן ליב ווען מ'שיקט אריין גוטע קוואליטי שאלות, דאס ברענגט ארויף די קוואליטי פון אונזער שמועס צווישן אונז, און זאלן אריינלאזן קלאר, קורץ, אבער קלאר, קורץ מיינט נישט ברענג נישט ארויס, ברענג ארויס וואס דו ווילסט באט ס'דארף נישט נעמען א גאנצע לאנגע מגילה. און אדרבה איך וואלט נאך געוואלט אויספיגערן מיט דיך א וועג פנחס וויאזוי מ'קען ארויפברענגען דעם די שאלות פון די וואויסמעילס צו ווער ס'וויל ווער ס'מסכים אז זיין וואויסמעיל זאל ווערן אויפגעשפילט אויף די פראגרעם זאל זאגן אז ער איז מסכים אז די וואויסמעיל ווער ס'גייט נישט געבן דעם הסכמה העט מען נישט אויפשפילן. ס'איז ביי דיפאלט נישט.
יא, מ'זאל זיך פירן קאמפטעבל. חוץ איינער זאגט קלאר יא.

און פון ווען די פראגראם גייט ארויף גיין גיי איך נאך זיין דארט זונטאג און מאנטאג גיי איך אויפנעמען, דעטס איט, דינסטאג לכאורה וועל איך שוין נישט אויפנעמען. אהא.
און די טעלעפאן נומבער איז צו מאכן אפוינטמענטס טרי אויכעט סיי אין ארץ ישראל, סיי אין אמעריקע, סיי אין אסטראליע און ווי נאך? אזיע? עניוועי ס'איז. אנטארטיקע? נע, נישט קיין פראבלעמען דארטן. אנטארטיקע דארף גיין אויף גוט געפרעגט.